Yo, agbenkɔ nɔviwo me do gbe na me sia me va mɔdzi ne nya me ne va mɔdzi dza gba na subscribe ne subscribe ala kema na ma video kple ame nɔvi. Egbe me le nu kɔ de se be Telegram money, Telegram money, Telegram amewo le ga wɔ le dzi. Amewo le nu bubu wɔ sugbɔ le dzi. Yi wɔ be wo le fe hena amewe. Eyi me ma kɔ fia fifi la ya nye eh hamster combat. Combat wa me ve le asi nye fifi la nye kplo mi le do. Hamster de ame miliɔn ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka alafa ɖeka kple eve, miliɔn amegbetɔ miliɔn ɖeka ɖeka ɖeka alafa ɖeka kple eve. Mexɔ se be le eme sia nam. Amegbetɔ ɖeka ɖeka ɖeka miliɔn woawoe kplɔe ɖo. Fefenu wònye wole yɔ be tap tap. Mage ɖe eme ne míkpɔe ɖa. Ame yiwo le ekplɔ ɖo abe nya mele ne kpɔkpɔ le mɔ dzi. Maƒo mage ɖe me ne maƒoe mafia wɔ na ɖe. Wova le ega ɖe ma na amewo yi amewo mesie gɔme. Ele kpɔa congratulation fefe ɖo nye mekpɔ vuvu kpɔ atsɛ wɔ ŋudɔ o. Vɔ nam congratulation. Egbe mele nu ƒo na wɔ ɖe wole notification na mi be ɖe off chain deposit to Binance, OKX and Wallet, Bybit and Wallet in Telegram are closed. Efia be wona mi game be mi connect miaƒe bank account wɔ ne yewo kɔ gakɔ de me na mi mobile phone kple Telegram eya ewɔ be mi le gaya xɔ gbe. Magagblɔ ke mobile phone Internet kple Telegram woawɔe wɔe be míawo tsɛ míva tɔ asi nuwo dzi ya wogbɔ fe he gbe na mí le egbe ƒe ŋkekea me. Menɔ gblɔ, Ne efɔ le agbea me eye wòmele nuwo enuwo mo tsa o ɖe, wobe da si tsa ɖe ya kple kpɔe doa go. Eda tsa kokoko wòatsa, egɔme nye be wòatsa ava ɖi nuɖuɖu aɖu. Agbee li kokokoko wòava ku.

Ɛɛ, nu kae le eme na mí? Battery ɖewo le dɔ wɔa? Battery nye ma. Enu yiwo mí nɔ wɔwɔ ema. Va yi kplɔ amea ɖo. Exɔ nɛnɛ le asi nye. Nye me nya nɛnɛ wo yio. Background, nu kae le? Woawoe nye ma, fefe nue. Vɔ, ega yio dze be ne wo xe na mí ɖe, wo kɔ de account eme. wokɔ wokɔ de account wo me enu ya wòanɔ wɔ kɔe ma lo mi connect miaƒe bank account wo le dzɔdzɔ be hamsa kɔmba de wòava he fe na mi wona mi gayi me mia connect ne ɖewo ma he fe na mi woatsi ne be mi connect miaƒe bank account wo ya ao makɔ account bubu kɔ fia wɔ ne nakpɔe be ega ele wobe mini game wɔ mini card wɔ woawoe gbɔ fifi la vɔ tap tap tap tap yi mi wɔ va yi ɖe Eya wogbɔ fe he gbena mi. Airdrop wole yɔ sigbe wole yɔ me ega yi wo adzɔ ɖe account na me. Airdrop yi gɔme ega ɖe adzɔ ɖe aya me adzɔ tso aya me ɖe account me na mi. Eya nye ma ŋkeke wa me ne eya susɔ. Mm. Hamster Combat Explained in Ewe, Ŋkeke woame enee ya susɔ, ekema airdrop ega adzɔ le ayame ɖe kotoku me na mí, dɔ ɖeke mawɔe, edɔe mí wɔ enye mí va le tap tap tap wɔ. Gbe yi gbe woakɔ ga kɔ de kotoku me na mí eya nye ma. Ne Telegram le asiwɔe, mekɔ linkawo kɔ da ɖe video ƒe description kple comment section we. yi natsɔe natsa ame ne data le asiwò mebe megblɔ nyewo video ɖeka me be menɔ University of Ghana ɖe eye nu yiwo pete ɖe mi menye o agbe ŋu le keke egayi point yiwo mekpɔ ema egɔme nye be meɖuɖɔe meɖuɖɔe ta point mekpɔ ema

ɖe na wɛ ma wanɔ tsitsi tɔmɛ de dɔla egbe be ima yi to ekpɔ wɛ ɖaɖi edɔ yi me wɛ ma nye ŋutɔ ya me nya be me dudu ɛ game yi me kpɔ vuvo na game o me dudu ɛ pe ya kpla nyima ka hatso na asi ɖe me tɔ asi asi ɖe me le tɔtrɔ yi nɔ me nya me wo 500 hm million alo thousand wo ma yɔ wa wɛ amewo kpɔ amewo dzi gɔme aƒe mi ame ɖo mi va se ŋkɔ Ame wɔ gbeƒãɖeɖe tso ŋu la tame le ɣeyiɣiwo gbɔna fifi la ɖe me le woƒe gbeƒãdenawɔe be wò tsɛ nàva yi tsɔ linkawo le description te alo kɔmɛntia te ne nàkɔ wo nɔ modzaka ɖe vivivi ne data kple fon le asiwòe. Mebia dagbe na wòe. Mègaŋlɔ bolo me be makɔ bubu kɔfiawòe ta nɔvi makɔfiawòe. Hum.

Mi le eƒo ɖaɖaɖaɖaɖaɖa ya ko trɔ zu ga. Fifi la ne le kpɔ o na mi bebe mi connect mi apa account we. Egbe enye 23rd, eh, 22nd final evaluation. Etsɔ yi va yi ya o analyze mi ape eh, account we kple nu zi wewe. Etsɔ gbɔ de 23rd. Ŋkeke September ya ƒe 23 ɖe, ŋkeke blaeve vɔ tɔ̃ ɖe, woakɔ gakɔ ɖe kotoku me na mi. Point wònye, vɔ ne xɔ pointawo vɔ ɖe, wòadzree. In fact, wole dzra le internet dzi. Amewo zu gatɔwɔe, nyemable wo ɖe fefe yawo ta. Mebia dagbe na wɔe. Manɔ bia na wɔe ɖaa. Nuwo na mi enuɔ vɔ etsɔ yi gbɔɔ ɖe. Ekema ŋkeke yi gbɔ ɖi. Mi ame yiwo sex account le mia si ɖi mia ʋui. Mi kɔ account, mi kɔ link wo pete mi dzra wo ɖo fine kɔ da ɖe nye wo description te. De ko na zi asi dzi eya exchange ne na yi na va di exchange na te wa kpɔ la ƒe a ʋui. Ekema na verify kple wo ID card ega trust dɔ wɛ. Me be ɖe. Ame ɖe eƒe yi va yina, ame ɖewo ega enɔ anyi se ko ya kpɔ be notification va nɛ. Ega million gbogbo ɖewo eva ge ɖe account me nɛ. O manyamanya cryptocurrency ya edidi eɖe fu. Ame ɖe di be yakɔ gakɔ do ɖe ame ɖe ko ya ga va ge ɖe wo account me. Manyamanya kawo eya ŋutɔ va di ye xɔ ɖe wo ƒle le nɔviawo bo ŋkɔ me. Kaka no va wo tso be mi xɔ ga ya na mo mekɔ gakɔ do ɖe account ya me wo me katɔ ye lo. E ya ko. eƒle aƒe vɔ ɖe nɔviawo be ŋkɔ me kple enɔ wo aƒe me wo ŋkɔ me egasusɔ va xɔ le si ba nu galé ko va yi tu kura tse ezu gatɔ vɔ womate ŋu axɔ xɔ le si o ega edui vɔ aleke ne dui me dui ɛ ʋua kantɔ kɔ da ɖe aha. Menye kpɔ gbe nɔ edzi mɔnɔ ne mekpɔ maxɔ, ne mekpɔ matsɔ nye mablewo nye me fiwo. Vɔ ne gawɔe bu va ge ɖe nyo account me, madu viɖe le ŋu. Egɔme nye be de me ŋu account be ne ga ne va ge ɖe me. Anyway, hmm, me bia dagbe na wɛ ɖo. Ele kpɔa notification nye ma va tap tap notification wɛ. Ne telegram na asi ega ya wa dui nye mable bɔ. Ega ya wòadui. Ayo, mebia da gbe na ame sia ame, míanɔ kame nɔvi lɔlɔ̃woe.